gasirire, tiga ngabe ekomochera. Nyagosira mosubati ominto, namorentire obekirwe cheno, obekirwe ewodi, obekirwe emochere, egento kiogokumia rero buna nacha komoyia namakonde agoiteka, naende omobere oonchokire. Bono okongosaba iga, enyagitari eye nero twegenete, Inee! Gavana, simba ngokonyora abanto, onye onye oyo oberire amakonde, oyomambia rende ogocha. Twagosabire, imokia ango esitebu eye, abanyagitari aba bagokora emeremo yabo akore amo abanto abaise amang'ana amabe amatumbafu ataisaini ase abanto. Ring'ana eri nerigiya rire. nabo nasabire tonyore ogokonywa. Chigwiki ibere, na aba nabo bare gotebia ng'a omobere igo ore buya, onye ekiupu giasaregete, mbare korenta egento kende ekeao gekonya omobere na amakonde, tokoiraka. Amarieta ane n'Esther Murao Mambi, igo nduete Nyamecheo Location, Nyamecheo Sub-Location. Inche narendete Nyagosira, Nyagosira iga are ekamati yane. Inche namorendete nasoete enyagitari eye tarehe kumi na mbili, Nyagosira agantiga chitariki emerongo ebere na isano na emo omotienyi o gatato. Nkabeka mocheri omobere, ekero nabeka mocheri nkayotigora ase amago- amagoko a korera yane, ase eng'encho naruete magencho are. Ere iga are omokachi bw'etown ya andorere omobere oyo. Amaene ekero nachete nkarora omobere, ekero achete akarora omobere, iga anyorete ore buya, agatotebi buna efamiri, omobere mbuya ore. Ekero nachete aiga, buna oria naye ogachete, ekero nachete goakana ebill yarenge jumatatu, nkaigwa esabu ya mochari, nkaigwa esabu ya eward, ngaakana. Ekero naakanete, naaganetie korora omobere. Bono nkarora abanyagita aba bare ime aa, bakong'ira-ng'ira chinchera gete ng'emeroberi iga ere buna ere. Amaene, nkegena enkwana yakorera ng'aki kabamotebetie, naende nachete akarigereria, tiga twegene bo, ee, tokegena bo. Bono ekero nachicha kwoyia omobere, inde ne efamiri korwa Magenche, Nyamechoe location, Nyamechoe sub-location, nari nanyorire omobere one. otari oro, ore amakondo, oka. Bono ekero nachiche narigereria ekieni kiaye ombura, namanya kobori naki nere bori, bamanya gontebi ng'a esitema yachiete chi amatuko abere, ekero omobere oye ore iga atagwa isi twatemire. Nachia korigereria enchera batemire yambura, nabatebi rusia okogoro kwaye ndigereri magoro y'omwana ominto buna nakayasibiri. Ekero morendete egwoti ase chiwiki echi isato, nanyamanyete. Bono egento namanyere omwana ominto namagoro. Ekero twarora batweresa igo, twa appreciate naki tosoke togende nomobere oye anyarekanire. Bono ekero twaika isiko, iga amakondo agosogori korwa chimioro, iga agosogori kera ase. Bono, bono bairanirie omobere ime, ng'a naende banyobeke ebiya. Bono tware kobori mwesi migongo aye, simbarati, enchera achicha korigia chikura, tokamoa chikura, agateba ng'a simba netaya, Atagwa ise nabete rifati toire omorwaire eh, Kenyatta eh, hospital gose Eldoret referral, tokarang'e referral oo ntobwate kisia inki togotigere eh, referral yaito togende Eldoret togende Kenyatta tokarenta omobere igaa. Bono omobere bweka otosinyire. Nonya nabanto twachicha nabwo bakaanire omobere oyo iga, Nabeire bano gose tari bo? Nabeire igo. Bono omobere otosinyire, tware kobooria omwesi omegabana yaito, Ee, simbarati ngwarotebetie netaya. Bono etaya yao kai kwayeirire, twasabire ng'a intwe twanyorire accident eye. Bono tware gogosaba okonye nyagitari eye iga bwango mono. Ase baria bare chigwati nemebere ere mocheri iga ere tenchasoni, igo imokie step with immediate effect. Igo bono abaibori na abanyagitari gaki bababege enwa banyore chibesa chie chikubu chiria babwate chiemebere kobua kobeka emebere ende ense. Bono nabo tware koboria ong'wa ase mbara ati ng'a ng'ai ore ekero tochandegete bwoo buna egabana gose bonominto? Ng'ai bono tokoira? Tiga bono atoe bono ase tokobeka omobere oyo, egekogera ntokoira amagencho amakonde, ne chimochari chiaborete amoroche. Igo twegenete ng'a Simba nete aya, amaene buna aetete ebinyoro bionsi, tokamorora naise ime, tokamoa ekerogo eke. Bono. Otoikirie ase atoikiri. Bono naki tware gogosaba buna eserekari otokonye okonye abanto bare egwati ntware emebere eko na gosombu gocha ororo. Gaki okonye okonye okonye. Otherwise nabo nare goikeria igo ng'aki nabo tware goikeria igo ekio naki twasaba ng'a konye nyagitari yaito ribaga tokogenda Kenyatta ribaga tokogenda eritoreti igo tokonye eribare yaito. Egekogera mokonyorokana ebosibisi, ebeere obosibisi ekeene, getari oborimo, nabo nare gotigera igo. Amarieta ane Grace Kwambuka Ochi, Bwana Egeire Motamaywa. My sister naro oberire akoruta Remocha, Agasira chimomosi eria yaetire. Ekero asira tokamoira bakamocheria, tokanyora omonto tokamobeka egetanda agateba, omonto naro ororo okorusigwa okoirwa Eldoret, tiga karatige chidakika nke igo number fifty five tomobeke ororo. Ekero twamotebia tomobeke ororo, atotebia ng'a mobeke ororo number fifty five, sawa rende akamobeka oo. Timaeti emochari eye gose ebakobekwa babere babere etiro, timanyeti. Lakini rende, intwe togatiga omobere oo, tokairana Jumatatu ekobwatia, tokanyora tokamobua tokanyora omobere mbuya ore, tokayorigereria baka okoyorigereria. Bono, iga egochi goika Jumaine, Togaacha naende Chimatato, togaaka na ebiiri, kera egento ang'e 36,000. Tokamanya korwa ororo togagenda ase esanduku togaakana, togatiga esanduku eyio, egacha Jumanne tokabogoria esanduku tokagenda. Buna ogoika gesieri iga, Esanduku ogotaka kobeka nse aa, baminto nimbwate baka chianga, yacha yacha bera isiko ogoseri kobua na esese, beka chianga, abwo barenge oo babere omosubati na omo- na omo- omosacha nigo gwachimani ekoba gate ekoba emorango. Bo baka bakantebi chianga toereria chianga gocha iga iga, bakandetera e- e- e- e- espray ya eperfume ekorore yaani indorere nchikogora. Ngatoma omomura one, akaminyoka akareta korwa esupermarket five fifty, nkareta. Bakamanya gontebia beka ama agwo, beka kera egento ama agwo, soka siko. Ngakumia ingaki igaki, oyo na omwana ominto, goika nsoe ime rende andangerie, ndigererie nonye inche buna akomobekera chianga amotebie. Nkarora rende onse aririwe chisiko, Nkamotaina nonya ne chianga echi nanga komobekera chiaye, rende tomana komobekera, tomanya komobeka igoro rende, naki bono ngokora? Agantebia, Abwo ase esanduku ere omorangu banga chianga echi onyetige oo. Nabo mbaamerereti naende nsoa nyomba, omoerio ngochia ko- ko- koirana nkanyora babe ba- e- ba- bairete esanduku eria, chita gekaira, nkanyora mara mocha ogontebia ng'a omobere oo oooria, oooria tonyoroche? Mwakorire? Omobere oo toyoroche? Ore koona aria. Nkabuga risanduku ochire mwaatani six, nere ri ngocha komanya echi bwekaine, na orori oyo oori. Ngochi koyotubora, nkarora omwana oyo na oyominto bori, nkabuga rende nsa chinde buna arwarire ngaki entambe igaonchoka, gaki tiga ntige. Inche abande bagacha buna embura ere enyinge, tokarora ase togotiira egetiro gochia bwaya abwo korwa moturumesi na atambe, yaani embura akapara ngari kaya, tokabogoria omobere, toka togasoka siko na gosaba. Tochi kororera omobere nka togende. Riria buna twaika aka omobere okunoru, oroche buna mbwate omobere omonene iga, yaani niliaibika. Omobere ogo ogosoka amakonde korwa aa, igo bamotinyeti aria aria igoro igoro, igo ogosoka amakonde korwa chimioro. Iga iga asionogete tabwate alama ende yonsi, alama enene, iga iga asionogete. Nkaboria gaki chitiro chiare komo komokora iga, ninki gose omwana ominto abera iga? Abanto bagacha ng'a ah ah. Bono omobere okanga kororwa, mpaka abanto bagotama, bakomboria aye omosubati, Nki eke gwakora gaki? Gaki nkabatebia, Mpaka eperfume nagorere iga gaki, gaki takong'ira bobe, ekiagera tingwancha gokorera omwana ominto bobe gaki. Nakora kende, inche nkabwata ngakora ki? Inka, yaani enchara yandiete noroche naende ewiiki engima amayia ndaya omwana omino, inga esibe ekwende obokendu obore embura yature, yaani enchara eria ekaera, ngategerera, nkagenda nyomba nkaemuria oo. Bono, aba aba bomochie bakagamba tochie nomosubati ominto, baka bagaakera omonyagitari korwa bosongo, omonyagitari agakerwa esimi korwa ema, agacha, omogaka ore macho aino omomwamu. Agantebia, Inwe okorire emiaka emenge sarasini na sita. Nkamotebia, Mbuya mono egasi eye nkwanyegorete, Nyasae agokoete egepagu eke. Esita eria akorerete egasi korwa saa mbiri mpaka saa nane, inche na omonto mbwate esukari, mbwate pressure. Noroche buna orapain omwana omino omorigerereti buna are bosa, ekiagera goika ebidi mbere ororo bono, mokonye ase akonyara, na my sister, omokogoti. tokana kobwaterana, tokana kobwaterana, buna aba buna b'ekenyoro omanyete ebatamete bakarigereria, bono omobere oyo twanyosiekerete erumu gete gochia maate, ase chingoko chikorara ntware konyobeka ere aa, ase eng'encho otiokire, amakonde, bono tokamanya, omogaka oyio agakora egasi ere engiya akamosona, sindani tabetiri, sindani tabetetwe, chiria chikoirani omobere oye omonto oba. Akamuora aandigeretie akandigia nta into omokebe akamoumorera eriogo gete ng'a formalin egasoa nda echie goita amakonda aria. Akamotonga chisindani tatongetwe chisindani. Akamorosia akamorosia mpaka agacha koirana bono nkarora omobere oye okorire ki? Oiranire omonwe oye akanyobeka ama akayorusia amakonda abeka ebamba enene enene oiga tera orusie amakonde akamanya gocha kobeka amakonda aumore eriogo. Omana kokora ekwende, akayorosia mpaka okaba mwaka oyio akogiramora, yaani agotonya amache ase eng'encho yogwekumba nse esimiti oroche, tari mesa igoro akoroseria mobere. Bono egento kiandete aiga, igo nachicha ndoro ndoro CEO ang'erese ng'aki, mochari eye, otwanye roche riria. Ongwakoigora buna ere endabu, mpaka tokor tokarora eye nemochari engiya emesundi eyio, inki kiagerete gose magoso ki nakorete ata arenge ontebie ng'a nobwate amagoso are iga nomobere oyo oo, imanye ng'a magoso ki mbwate, onye nkorusia oo ndusie ororo. Naende nabo natagete korusia oo nkarigereria estyle ya omo eh kwende erabete, nkarora emochari nengiya. Bono naicha, nkarora ntokoirani mobere togatindeka Jumatano. Ngatimoka igoro nindwarete okogoro igaa epigipigi yang'itete ekero nkonya kominyoka nche korora omwana oyo ominto akondangeria marehemu naende twatindegete omobere ink- e- ekero nkominyoka epigipigi yang'ita okogoro oko okabimba bono oo naboka ndore si omoborie naki mochari yaito ya bosongo gaki na ey'amakonda ayio na ayio. Amakonde, Inki ekebe mbagototaai rende onye ne chibesa chibwenerete barosie omobere? Inki ekebe amakonde akobeyera ase omonto ogoika nka aibu, nkarora aibu y'ogokumi? Mpaka Simba arati igo ntagete ko ntagete yaani monto tantange onye si otagontegerera ndore Simba arati, imo motebi ng'a omwana oito. Aye nomonto tware korigereria enchera gware gote gosaba chikure okorera ogoteba ng'a igo kwarietwe chinda, toko tom egere tomwerese, eye ne nyagitari yaito, togocha aa nonsi yaito twensi kera omonto akure. Bono erabe yamakonde iga, ng'ai tokogenda tochake korigia chinyagitari gochisigisi, tochake korigia chinyagitari, bono naende nonya ne chiprivate rero ngotebi mia tano bagoakana, mbagototebia rende ng'a insida ki yare kogera. Omwana oyominto ankobogoria amakonde gochika rimisu ri'ogokumi, mpaka eperfume nkobagorera ya mia tano hamsini baira, baira y'egetondo bamanya koira mbakomorosia, esababu batare komobetera chisindani ninki? Ninki amagoso akorete? Amarieta ane nkorokwa Bernard Nyamwaro, igo nde Omodirector Juhudi Africa, amang'ana ya Human Rights. Kiabeire egento ki'omoichano sana ase enyagitari yaito ogo iga ase mochari ya Kisii. Twabwate mochari iga ekero omogabana Ongwae atarasoa ase emeberi yaye kogachia oyagunda. Iga ere omoichano ekero enyagitari enene eywo ere referral hospital ebwate enyagitari ebwate emochari, emochari etumegete zaidi ye chimilion mia moja koroisigwa. konyora abanto ba Nyasae b'Omonene barure magenche, batumekire chibese, bagocha kwoyia omwanchwa obo bagende komoenia, bamana gosanga ing'o omobere ore amakondoka. Amang'ana aya namang'ana y'obororo. Igo tokoboria Simbarati, tabwati eng'encho ende yonsi gotatiga ase emiti enyio etato, iga akanete ng'a amariogo tagorwa aya oko preserve emebere eye yasirire. Bono otoe okoboria simbarati, tiga na amang'ana okonya kominyokia ebinto okominyokia bitakonya abanto. Konya abagaka na abang'ina buna aba na abana abake ekero omobere osirire oba preserved in a manner ekero omobere oyo okoirwa nka abanto begokia ng'aki omobere oito nogachetu. Bono chibese barwete nkobairaneria ore. Namba ya kabere, ee, ekero omobere oyo obeire iga, nkorwa ore ase omobere oyo ogotindekwa, ekiagera ase ekemira ki'omogusii teri buya omobere ore namakonde korigererigwa nonya nabanto, gose bono? Bono twaboriri iga goikera amatuko, ee, ekero omokubi otarayera, Otige goetwa gotumeka ebitamero ng'a nigo esitima yaborete, nyagitari iga ebwate egenerator. Naye kware goteba ng'a ongwae osaririe ekiagera enyagitari tebwati esitima, enyagitari tebwati amache, enyagitari tebwati amaguta ya generator aye gwachete inki gwatigerete emebere ekogunda. Igo twabekire nkogenda tore court koboria court ing'a. Obe ansare bo aase emebere egunde teema. Mbuya mono Nyasae abaseseni.